George, kif nibtet l-idea biex tibda żżur l-isptarijiet issa inti? Jena kont nisma San George Preka u kont rabejt laqal li hu u bdejt inti għal dal-appostolat. Kont smajt Il-Papa Piju Tnax jispjegaw ġifieri. U għal kull sekular għandu jkun apostol ta' Kristu. Tal-Knisja ta' għobi għal kull sekular għandu jkun apostol ta' Kristu. U meta jħassejt fija jien li għandi da talent, għax veru ma nafx skola ma biex t-tkellem jek tkun talent, mela da da ma t-tkellem jek jekun. Kont mort għawdex. U bej wieħed u ieħor. Kelli xoxin sena, ġifiri, qed insemmi ma' seben sen ilu. U il-vapur kien għadu ma traka sewwa.

Kien hemm wieħed u mbagħad wattani fuq refani, la u mbagħad ma tantx dom hemm ġejna Malta minn hawnli, għadna ġal-Wakanda. Ejwa. U ħaġa tal-ħaġeb l-aħwa. Bdejt, bdejt nitkellem fuq dal-affarijiet. U meta bdewna, omma ħadu nistar, għara minn għawa u ġorġ, għablina wahda. U jena bdejt. Issa ġol qablenna waħda qabel. Obdet, obdet, obdet nemmur hemm. Bdejt hemm issa. U ġol qablenna waħda. Nies hemm dawn mal-marit. Xaħna sbeħ minn jaf jarana u kemm teħlaq il-ġizerana. Għanna ftak darba kien hemm wieħed mhux wara totni kien hemm wieħed. Għal qed l-għant minn, għal li miżdur qed l-għu mela ma ddunx ma'

U nitlob għalikom għax intom fil-żon u paċi u ġid nixtieqilkom u ħaġa tajba mill-aħjar, issa nixtieqhom fiequ x'morru jidher. X'jagħmlek kuntent l-aktar u x'dejjek l-aktar? Jiena ċert, ċert, l-iktar l-iktar ħaġa jagħmlu kuntent il-bniedem meta ma paċi kontrollu nofsu. Għax ma nobla kontroll, bid waħda jorbot u bl-oħra jħol. Ġeveri, minna li marbaċ xej u tmur għardar. U dejjem titgħallem minn dak li jkun ġralek. Umbat kont tibda sejjer kemm sabiħ għal ħajja tajba. Kemm ikara għal ħażina, waħda twassal għal paċu l-oħra twassal għal rovina. U meta bdejt jien jaħasru, nitkellem ma' nies u jagħtu ħasi da li qegħdni. Qed tejja qed tista' naqbad u din ħajja ma sejjerek biha. U bil-noveru talla u tal-Madonna, għal-kem għaw minn sama nonajt illi 65 seben sena li sejjerik. Għax kelli kelli waħda kelli kelli nedu għana sebe sebe kelli xi 20 u sa naħlaq 92 xi ħaġa kelli sebe waqfa sejjerek u mbagħad kien hemm patri Angel Kuverna ta' xirka ta' Mqaddes Talla. U dak samadi. Sama bija, għaxafna ħafna, għalli paġa ejja mieġa, u konna marru fil-ħlinnet. Nitkellmu kontra d-dar. Kullin kien. Fil-pil tal-polita t-nejmem dak jibaw li ħollew. Għax biex tex kontent, titħobb il-kulħadd u ma tabat il-ħadd. Tista' Ġorġ, għalfejn jgħidulek Ġorġ tal-mużew lilek? Esmaħħa. Għax jena ritterżu soċja tal-mużew. Sewa, dok li kien hemm regolament, qed tkun taf l-iskola biex titteżwel talba sewa. U mbagħad kien hemm is-seperun ġenerali ġeġeja, ruħ qaddisa, forsi kien smajta ġeġeja. U kienu jamlu li kont imur għall-laqgħat magħhom ma' soċi, insomma kont nafel il-daħħom, Ovvju li kien hemm min hu nkarigat u għal fin-nies għal fis-soċja għal li Ġorġ hawn mhux postok. Għalli kif għetlu jina ġejt, għawa tan il-permess, il-sekretar ġenerali, ma għakam ma għakam skola, ma għalli għafejja. U għallu għajedu li tal-mużew, un bat kienem il-għatta jgħadu l-għazar kooperaturi, U tal-kobraturi jfisser li qid li bħal meta ngħidu il-fera ġejja minn hemm. Il-kelma għadha l-koperom dan dan ma toġġa ta' remedew biex ngħid. Ejwa, u għalhekk baqgħu jgħidu li tal-medew. Umbat għad minn iftakar Lorenz Mizzi għadu naħseb ta' fuq, nem magħruf, kien intervistani fuq radio, ejwa. U kien għalli kien għalli għalli mbagħad L-Għannejn tal-Mulej, Ġorġ l-Għannejn tal-Mulej.